Obi biara tumi bɔ bosea yɛ biribi wɔ Italy, nanso wo nko ara wukoduru hɔnom a wɔse daabi, wɔhwɛɛ wɔn kɔmputa no so no, yɛse biribi da wo so, segnalazione bi da wo so. Ɛno nti na ama wo nko ara wokɔbu sɛ sika bi anaasɛ wokɔpɛ biribi a, yɛse yɛmfa mma wo. na wobisa nso sɛ ɛhefa na wɔhwɛ nso a na wɔatwerɛtwerɛ numbers bi ama sɛ frewei frewei nhunu wɔn nkyerɛ wo specifically baabi a wobɛkɔ na wakɔhu saa adeɛ no a ɛda wo soɔ no ɛnɛ meba abɛkyerɛ wo wɔ video wei sei mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu wo situation wo sikasɛm wɔ Italy asɛe no sɛdeɛ ɛsi teɛ woayɛ ready di a yɛmmra sɛsiɛ meda wo ase bebree aha yɛ i francis media aha sɛ no no wonim sɛ nneɛma bebree a ɛwɔ italy no aha na mede twii ɛkyerɛkyerɛ bebree mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu sɛdeɛ nneɛma si kɔ na yɛde yɛ nneɛma atototo yie ɛnɛ ne berɛ di kan a wɔhwɛ me a meda wo ase bebree to wobɔ ase hwɛ video yi kɔsi awieɛ w'ani gye ho a na wasubscribe ama me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mede videos bi ɛte sɛ sei ɛto hɔnom a Wo ne nipa a wo nsa bedi kan aka na wo nso woahwɛ na woahyɛ ama wo nua bi. Meda obi biara ase. Kɔ so ara share na like ma me. Wo nua bi nti na kyerɛ sɛ ɔno nso so ahu sɛdeɛ ɛsi rekɔ na ɔno nso de ne nneɛma atoto yie. Ɛnkyɛeɛ biara na meyɛɛ video faa obi biara a ɔde ɛka wɔ aban mu. Ɔde ka wɔ aban mu kyerɛ sɛ Ebia wontuaa bolo bi, anaasɛ woakɔgye penalty bi, woakɔgye multa bi, woakɔ akɔyɛ biribi a ɛwɔ aban mu a wantua, tax bi a wantua. Ɛno no, baabi a wobɛkɔ akɔ akɔhwɛ no. Mepakyɛ wonya nhwɛ saa video no a, ɛneɛ link no ɛbɛba ɛsoro ha sɛ nom sɛsi a, mepakyɛ click so na ɛkɔkɔhwɛ ɛma me. Ɛno no yɛ wode ka wɔ aban mu. Wode ka wɔ aban mu a, ɛno no, ɛhɔ na wobɛkɔ akɔ akɔhu sɛ wɔaregister, wɔarekɔdo ato hɔnom a, anaasɛ aduru bea a ɛwɔ sɛ wɔrekɔdo to hɔnom a, mepaakyɛw, ɛhɔ na wokɔ a wobɛhu wo ho informations nyinaa ɛne ɛka a wodeɛ wɔ aban mu nyinaa. Na ɛkɔba sɛ wode individual anaasɛ wode bankfoɔ ka a, Ɛno nso no, ɛyɛ a na ne hu no yɛ den. Ebi wɔ hɔnom a, sɛdeɛ mesi kan no wɔ me intro no mu no, wokɔbɔ bosea bi a, wɔhwɛ kɔmputa no so na wɔare wɔn aneglɛte wo sɛ daabi, yɛmfa mma wo. Wokɔ media world anaasɛ wokɔ baabi a yɛtɔn electronics na wopɛ sɛ wo nko ara wofiri bi na wotua no nkakra nkakra a, Wɔn se daabi, wɔn a wɔn ɛbɔ bosea ma yɛde tua saa nneɛma no, wɔn se wɔn nfa mma wo. Ɛno no ɛba no saa no a na w'aso ayɛ hye yie paa. Na wonnim baabi nso so a wobɛkɔ akɔhwɛ no a, yɛ a na ɛɛden. Ɛnti no ɛnɛ video wei sei mu, ɛno na yɛɛba abɛka ɛho asɛm ɛwɔ video wei sei mu. Ɛnti to wo bo ase na ɛgye akonya. na ɛhwɛ ma me yie paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso so wobɛtumi akɔ akɔ akɔhwɛ wo deɛ anaasɛ sɛ wobɛhia mmoa sɛ menhwɛ mma wo a na makyerɛ wo mmara ne nneɛma a ɛwɔ ho na yɛatumi de ahwɛ de ama wo na kyerɛ sɛ woahu wo ho informations nyinaa na bea no a wobɛkɔ akɔ akɔhwɛ wo no yɛfrɛ hɔ crif crif crif Ɛhɔnom no, saa crif wei sei no, ɔmo yɛ private entity, ɔmo yɛ private entity, ɛpa kyerɛ sɛ ɛyɛ obi adwuma, ɛne sɛ wagye ato ne ho sɛ obi biara a ɔwɔ kurom yi ase nom no, sɛ wokɔ bɔ bosea nkoa wɔ baabi, Anaasɛ wokɔgye credit card, pakyɛw credit card yɛ bosea bɔ. Sɛ wokɔgye credit card na sɛ wo use na woretua no nkakra nkakra a, ɛyɛ bosea. Any sika biara a obi bɛgye a ɛyɛ in a form of bosea no, saa nipa korɔ no, yɛbɛ record ne ho information ama crip foɔ. Nti Bank of Italy nyinaa, Italy banks nyinara no, Wɔagye atom sɛ Crieff hɔnom no, ɛhɔnom ne bea a obi biara a ɔbɛbɔ bosea biara no, yɛmfa ne din mmɛto, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bank foforɔ bi nso pɛ sɛ ɔbɔ obi bosea a, ɔbɛba abɛhwɛ nnipa no information a ɛwɔ Crieff hɔnom na wagyina so ahwɛ sɛ ɔbɛma nnipa no bi sika no bi anaasɛ ɔmma no. Ɛno nti no, Crieff hɔnom no, bankfoɔ no nyinaa bea ne hɔnom. Ɛne sɛ ɛhɔnom na wɔkɔhwɛ, ayɛ sɛ register book a obi biara ho sikasɛm no wɔrekɔɔdo de to hɔnom. Na kyerɛ sɛ bank bi hia sɛ ɔbɔ obi bosea a, ɔbɛkɔ akɔhwɛ hɔnom. Sɛ nipa no information no a ɛwɔ CRIF hɔ no ɛyɛ okay deɛ a, ne yɛabɔ no bosea. Sɛ ɛnyɛ okay deɛ a, then na wɔagyina so astɔpo, na sɛ wɔagyina so a wɔmfa mma wo bosea no. Enti deɛ ɛreto wo no nyina ara no, anaasɛ bosea bɔ no a wo nko ara wokɔ no a yɛmfa mma wo no, ne nyina ara yɛ because of wo ho information a ɛyɛ bad anaasɛ ɛnyɛ ɛwɔ crave no mu a ɛno nti na ɛrestop bankfoɔ no sɛ wɔn mfa sika no mma wo. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ wo nso a ɛyɛ wo ho information no wowɔ right sɛ wotumi consult saa information no a ɛwɔ krefo no because ɛyɛ wo ho information ɔmo antua wɔ ka ana ɔmo ɛbɛgyeeɛ nti no wowɔ right sɛ wo nso so no wotumi ɛkɔkɔhwɛ information korɔ a ɛwɔ ɛfa wo ho ɛwɔ saa krefo hɔ no Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ebi wɔ hɔnom no a na bang bi yɛ by mistake ɛna wɔde saa bad report about you no bɛtoo crif no mu ɛna ama other banks no obiara mpɛ sɛ ɔbɛbɔ wo bosea anaasɛ other financial institutes no obiara mpɛ sɛ ɔbɛbɔ wo bosea nti no wowɔ ho kwan sɛ wo nso wokɔ crif hɔnom na wokɔhwɛ wo ho information bia a ɛwɔ hɔ na wo verify na deɛ ɛnyɛ no na sɛ deɛ ɛnyɛ nokorɛ no Wo nso wotumi ma wɔn kɔrɛkte anaasɛ wo provide evidence na kyerɛ sɛ wɔatumi akɔrɛkte de ama wo na wo nso so woade wo ho anaasɛ wo ho atɔ wo. Sɛ wokɔgye sika de tɔ dan, sɛ wokɔgye sika de tɔ car, sɛ wokɔgye sika de yɛ biribiara, deɛ woatua wie ne deɛ wontua nwieɛ, deɛ woantumi antua ne deɛ Deɛ wasan nso akyekyɛm ne nyinaa informations no mepaakyɛw ne nyinaa egu hɔnom a wɔn adate a wɔn anɔmba a ɛyɛ very clear mepaakyɛw a wobɛtumi ahu ne nyinaa anaasɛ wobɛtumi ɛde akɔma wo lawyer bi obi a ɔhwɛ wo sikasɛm so na watumi akenkan ne yie ɛde ama wo mekora mpo mɛtumi akenkan akyerɛ wo. Enti no, sɛ wowɔ ho right di a, ɛnneɛ na ɛwɔ sɛ mekyerɛ wo ɛkwan a wobɛfa so na wo nso woatumi akɔ CRIF hɔ nom na woakɔgye wo ho information, na mepaakyɛw, wo nso so woatumi ahu deɛ ɛrekɔ ɛfa wo ho. Na kyerɛ sɛ, saa daeɛ bɔne no a wogu so reso no, sɛ da bia wo nko ara wokɔgye bosea a yɛmfa mma wo no, wobɛtumi a solve that issue no. Na sɛ wopɛ sɛ wohu wo ho informations no wɔ CRIF no mu deɛ a, ɛnneɛ deɛ ɛdi kan no, Wobɛkɔ Google ama me anaasɛ wobɛkɔ wo browser no mu ama me, wo Intanɛt no mu ama me. Wokɔ hɔnom a, na wɔatwerɛ Crif Visuura, Crif Visuura, C-R-I-F Visuura, ɛno na me madi kan ahwehwɛ dada, nti no wobɛbɔ ɛno. Womia Crif Visuura no a, mepaakyɛw na woakɔ Verifica e tuoi

Ɔde wo bɛkɔ bea a wobɛtumi ahyɛ aseɛ amɛki request no. Na mpakyɛ ɛhɔ nom no nso no, wo skro ɛkɔ fam a, yɛwɔ ɔmo akyɛ mu mmienu. Yɛwɔ baako a yɛtua a ɛno no, wo information ɔmo de bɛma within one day one uh, with the next day na wɔn de information bɛ ma o ɛno no ɛyɛ thirty five euro ɛna deɛ ɛyɛ free ɛno no ɛyɛ within thirty days ɛno no wɔn de wɔn ho information bɛ brɛ a ɛno no ɛyɛ free but ɛbɛkyɛ kakra ɛna metrai bi no ɛba after three weeks ebi wɔ koraa after two weeks na wɔn de ama o but ɛyɛ within Thirty days na ɔmo ɛde ɛbɛma wo nti no wa wo choose deɛ wo pɛ no a na kyerɛ sɛ wa wa follow na wa yɛ step by step na wa hu sɛdeɛ wo bɛ yɛ no nti no me deɛ mɛ suggest ama wo sɛ hɛ mɛ ɛnha wo ho me yɛ sure sɛ website foɔ ɔmo te sɛ mɛ ɛka wei a ɛ ɛnyɛ ɔmo dɛ because ɔmo deɛ nka ɔmo pɛ sɛ wo tua Nti no, meeka Twi yi deɛ, ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛte, agye sɛ ɔyɛ a wokɔdi nkɔnkɔnsa kyerɛ wɔn sɛ meekasa amanfoɔ Twi so free one no, ansa na wɔn eh, atumi ayɛ biribi. But ɛyɛ option a ɛwɔ hɔ no, nti no, ne nyinaa no gyina wo a wo ehia wo no. Sɛ wopɛ no ntɛntɛm deɛ a, na watua 35 euro no. Sɛ woyɛ obi a woabotrɛ, dadaada na woatwɛn aba bɛduru sɛ saa mɛtumi, nyɛ sure sɛ 30 days no a ɛwɔ sɛ wosan so twɛn na wonya information no ɛbɛsesa wo biribi anaasɛ ɛbɛsesa w'abrabɔ nti no wobɛturu so 30 days deɛ no a ɛno no wɔde red red ateepoteepo kyerɛ sɛ nneɛma a wontumi nyɛ sɛ woturu so free one na ɛno no mepaakyɛw ɛno na wɔakyerɛ vai al modulo private mepaakyɛw nti no wobɛmia saa blue no so a ɛwɔ green nkyɛn no vai al modulo private no ɛso kyerɛ sɛ yɛkɔ akɔfele ɛɛ eh, details na asɛ informations na ehia no Wobue wɔn wɛbsaet no a, na kyerɛ sɛ wɔma wo saa notification no na wɔamia akyɛ tatuti anaasɛ accept all sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmara ne nhyehyɛeɛ a ɛwɔ obi biara ɔpɛ sɛ ɔyusu wɛbsaet yi wei sei no ɔbɛ accept nti mpaakyɛ na wa accept ama wo nti wɔde waba saa page wei sei so woahu sɛ wɔama options Ayɛ mmiɛnsa bi wɔ aseɛ ha sei no. Deɛ ɛdi kan no, ɔse compila una nuova richiesta, kyerɛ sɛ wobɛfeele form foforɔ, anaasɛ wei ne wo first time a wabɛfeele forms no a, wobɛfeele forms foforɔ. Ana deɛ ɛtoa so, controlla la tua richiesta, ɛno kyerɛ sɛ wadi kan afeele forms no but up to now wonte wɔn ho hwee nti wopɛ sɛ wo control eh, the way a baabi a akɔ akɔduru anaasɛ wɔn research na wɔyɛ baabi a akɔ akɔduru. Ana deɛ ɛtwa toɔ no yɛ istruzione per l'uso, ɛno no kyerɛ wo mmara ne nhyehyɛeɛ ne ɛkwan a wobɛfa so de afele forms no nyinaa no. Anaasɛ wopɛ sɛ wohunu ɛkwan a wobɛfa so de akontrol eh, wo request no sɛdeɛ ɛsi kɔ no wopɛ sɛ wohu ɛkwan a wobɛfa so de akontrol no a nti no ɛhɔ no womia istruzione per l'uso na wɔbɛkyerɛ wo step by step sɛdeɛ ɛwɔ sɛ woyɛ nyinaa ɛnti seesei no yɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛ making request na kyerɛ sɛ ɔmo ɛde ɛsɛn deɛ na sɛ yɛpɛ sɛ yɛ making request yɛpɛ sɛ yɛhu yɛho informations na ɛwɔ kre fofoɔ no ɛnsɛm ɛnti wobɛmia compila nova requesta no so Womia so a na wato wo aso ama wo website no awie nti no obie ɛma wo a na wabisa wo ɛdeɛ ba adeɛ na wopɛ sɛ wobusa. Deɛ ɛdi kan no wɔse Chiedo di conoscere i dati registrati sul sistema di informazione creditizia, sic di CRIF. First one no ɛyɛ sɛ wɔse mepɛ sɛ mehu me ho informations a ɛwɔ CRIF foɔ system mu. Deɛ ɛtɔ so mmienu

na third one nso a ɛyɛ number c no nso ɔse o declare sɛ anaasɛ wopɛ sɛ woma wɔn hunu sɛ ebi a na obi awia a wɔ document ana ɔde akɔ akɔbɔ bosea bi ɔde akɔyɛ biribi a na wonim na sɛ woahu sɛ bosea bi da wo so anaasɛ sikasɛm bi da wo so saa deɛ no wonim ho hwee wonim baabi a ɛfiri ɛno nti no wopɛ sɛ ɔmo cancel saa deɛ no anaasɛ ɔmo ɛtumi ɛhunu sɛ saa deɛ ɛnyɛ wo ana wokɔgye saa bosea anaasɛ ɛnyɛ wo

ebia na wanya court case eh, a na nka ɛwɔ sɛ wokɔtua court nsɛm bi anaasɛ eh, ɛka bi ɛda wo so a ɛno no ɛnyɛ bosea bɔn but ɛka bi wɔ hɔ nom a na nka ɛwɔ sɛ wokɔtua yɛde too so sɛ ɛwɔ sɛ nka wokɔtua but ɛno no woantua wobɛ sɛ wohunu saa ɛka no nyinaa mpakyɛ no nso no ɔmbɛtumi averify de ama ana deɛ ɛtwa toɔ Chiedo di aggiornare i dati che ho verificato essere raccolti da CRIF Presso il Tribunale e gli Uffici di Pubblicità Immobiliare. Aha, ha sɛ no, ɛna deɛ ɛtwa toɔ no nso no, saa court case no ɛne all other eh, informations na wanya no a mepaakyɛ wopɛ sɛ wobɛre correct no, ɛno nso no na wa choose saa option no, na kyerɛ sɛ ɛno nso no Wa wama wɔn details a wopɛ biara na mpakyɛ wa make saa corrections no de ama wɔn. Enti yɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛhu yɛn ho sikasɛm informations a aba bɛdi keke fofoɔ no nsa. Enti yɛbɛ choose option no a ɛyɛ number one no anaasɛ ɛyɛ A no wobɛ choose ɛno. Wowie a na wakɔ down na wakɔmia continua nti womia continua no a wato bɔ ase ama wo wo website no anaasɛ wama wo phone wo tablet no na kyerɛ sɛ wayi forms no a sɛ sɛ ɛwɔ sɛ wofeele no wobɛfeele wo forms no nyinaa details no nyinaa de ama wɔn forms no sei na ne nkyekyɛmu no ɛsi teɛ Eh, deɛ ɛdi kan no ɛyɛ wo details wo date anagraphici wo surname wo name ɛne wo date of birth sɛ woyɛ ɔbaa anaasɛ woyɛ ɔbɛrima wo codice fiscale ɛne baabi a yɛwoo woɔ na forms no so no next block no ɛyɛ wo address address baabi a wote wo address no wo address number wo kɔmu wo kɔmu eh, wo post code ne wo province, baabi a w'address no wɔ no, ne kuro a w'address no wɔ soɔ no. Na deɛ ɛtoa soɔ nso no, na wode wo documento de reconhecimento document a wopɛ sɛ wo present no yɛhu sɛ ɛyɛ wo a. Nti sɛ ebi a ɛyɛ carta d'identità a, anaasɛ ɛyɛ passport, anaasɛ ɛyɛ driving license, anaasɛ ɛyɛ wo permesso de soggiorno, ɛne na wopɛ sɛ wode sɛnde ma krefofo no muhunu sɛ ɛyɛ wo a na wakyerɛ eh, document no nɔmba wakyerɛ date a yɛde eh, ɛmaa woɔ ɛne date nso so a ɛbɛwuo na wakyerɛ baabi a yɛde maa woɔ ɛne eh, kwan na ɛde saa document no ɛmaa woɔ ɛna deɛ ɛtwa ɛtoɔ nso so no ɛyɛ baabi a wopɛ sɛ ɔmo sɛnde reply no ɛfa Ebia wopɛ sɛ wɔn sɛnde ɛbra ɛde brɛ wo ɛwɔ wo email mu, anaasɛ wopɛ sɛ wɔn ɛsɛnde ɛde brɛ wo wɔ wo pec nso so ɛmu, anaasɛ wopɛ sɛ wɔn sɛnde ɛde ba efie ɛde ma wo through letter form a, patro na ɛno nso no wa wa decide. Wowie ne nyinaa na na afei deɛ wamia continue. Ɛbɛakyɛ wo mia kɔntino ano awia a, ɔmo ɛbɛma wo pipa a wo code ɛwɔ soɔ a ɛkyerɛ sɛ wo application no a wa apply no code a ɔmo de abata ɛho nie. Ɛwɔ sɛ wo printe saa pipa no a ɔmo de bɛma wo later no na wa sign so. Wo wie na wo sign so a na wayɛ wa scan saa pipa no mepakyɛ wo tie me yie na wa scan saa pipa no na wa scan wo codice fiscal nso aka ho na wɔaskanne wo carte d'identité nso so aka ho, anaasɛ document no a wo presente ɛma a wode fille yɛ no, wɔaskanne ɛno nso aka ho, na wɔbɛma wo email address bi a wobɛ forward saa details no nyinaa back ade abrɛ wɔn, mpakyɛw wate m'ase, na wɔasɛnde no nyinaa ɛde akɔ akɔma wɔn, na afei deɛ wowɔ atwɛnyɛn mu ara, nti no within thirty days no Wo nsa bɛka koodu bi wɔ wo e-mail address mu. Saa koodu no, wode wo Codice Fiscale bɛka ho na woakɔ wɛbsaet, wɔn wɛbsaet a wɔde bɛma wo no so na woakɔ downloadu saa information no a mpakyɛw wopɛɛ no anaasɛ wo information no a wotwɛn no woakɔ akɔ downloadu. Ɛno no yɛ whereby sɛ wo choose sɛ wɔmfa mmrɛ wo wɔ through wo e-mail address mu. But sɛ woyɛ obi a wose wɔmfa mmrɛ wo wɔ efie deɛ a, wɔbɛsɛnde letter no na ɔmo de wo information ne nyinaa ɛde ahyɛ mu na mpakyɛw ɔmo asɛnde abrɛ wo ɛwɔ efie ɛyɛ very simple nti no saa pipa no so no wo bɛ hu wo ho information nyinaa wo baa kurom yi ase no sikasɛm biara bosen a wabɔ credit card a wawie suo biribi biara a ɛfa wo ho ne bankfoɔ ne naasɛ obi biara a ɔbɔ bosea ntam no wobɛhu no nyinara wɔ so na kyerɛ sɛ woahu the reason why nti a ɔnko a wokɔbɔ bosea yɛmfa ma woɔ no meyɛ sure sɛ woate m ase ɛnyɛ very difficult anaasɛ ɛnyɛ complicated koraa to wobɔ ase na try yɛ sɛ wobɛtumi ayɛ a sɛ wontumi ɛnyɛ na wopɛ sɛ meboa wo na yɛyɛ a mepakyɛw nɔmba no ɛniɛ send the audio note na sɛ send the text message na mento mboa ase na yɛhu ɛkwan yɛbɛfa so ɛde aboa wo na kyerɛ sɛ yɛatumi asolve that issue no ɛde ama wo na wode nneɛma atoto ɛyie na ayɛ anada ne da nyinara no meka sɛ biribi biara ni hɔnom a There is no a solution. Mɛntena hɔnom ansu anaasɛ mɛntena hɔnom andwendwen. Ma yɛnhunu ɛkwan a yɛbɛfa so de aboa wo na kyerɛ sɛ woatumi afiri saa situation no mepaakyɛw emu. Mepaakyɛw, woate me ase? Meda ase bebree. Aha na mede video wei sei ɛbɛsi. Sɛ w'ani gye yɛn ho deɛ a, mɛma wo werɛ mfi sɛ wobɛ subscribe, sɛ wonya nsubscribe yɛ a. Wo subscribe wie ma me nso a na mepaakyɛw wa like na wa share nso so de ato baabi a wo nua bi nso so bɛtumi ahwɛ bie. na kyerɛ sɛ ɔno nso so ayɛ no mmoa bebree. Sɛ wohia mmoa bi wɔ Italy anaa nneɛma bi wɔ hɔnom a wonte ase a, wofrɛ me a, mɛtumi ahwɛ sɛ mɛtumi aboa wo na yɛahwɛ sɛ yɛbɛtumi akyerɛ ase a. Mepa kyɛ wo sɛ woyɛ obi a woasɛnde me biribi na menreplyee wo a, mesrɛ wo ara san sɛnde me back because ayɛ a na numbers no dɔɔso Mantumi an replye wo ntɛntɛm na sɛ ɛkɔ hyɛ aseɛ a ɛyɛ a na ahwehwɛ ne hwehwɛ no yɛ me den. Ɛnyɛ boapayɛ. Ana sɛ ebi nso a maka kyerɛ wo sɛ mepɛ information no na later no mama wo replye a na sɛ men replye wo nso a eh ɛyɛ a na woato wo bo ama me because ebi wɔ hɔ nom a na menni answer no. Nokorɛ no deɛ ɛyɛ baako pɛ. Ɛno nso no mɛka akyerɛ wo. Menni answer no. Afei na mekɔ hwehwɛ na mede answer no de abrɛ wo. Na sɛ ebia me replyee wo a, wo deɛ ma menhu no. Sɛ menyaa ansa no a, mɛma w'aso ate. Saa na mpaatwɔ wo nso so no, sɛ wowɔ issue bi na wopɛ sɛ wo discuss, wo ne yɛn discuss a, mpaatwɔ number no nie. Mmerɛ a ɛdi kan no, mpaatwɔ mɛnfrɛ, sɛnde audio note anaasɛ text message na yɛnhunu kwan a yɛbɛfa so de aboa. wopɛ sɛ woyɛ speed wopɛ sɛ wofeele biribi wopɛ sɛ wofrɛ obi anaasɛ wopɛ sɛ wo download biribi na kyerɛ sɛ wontumi wowɔ lɛtɛ bi a wokenkan a wonte aseɛ na wopɛ sɛ meboa wo a ɛno nso the same thing wotwa picture anaasɛ wosɛnde audio note anaasɛ text message brɛ me a Mɛto mmoa ase na mahwɛ mmoa a yɛbɛtumi de aboa wo. Woate m'ase? Nyankopɔn nhyira wo bebree na ansa ne yɛbɛhyia biom no, mesrɛ wo ara sɛ bɔ wo ho ban ma me. Meda ase.